हम छी अपने रेड काका आर स्वागत करै छी अपने के भारत कार्टून के नौ प्रोग्राम जकर नाम अछि थेथरलोजी ठीक छै एहि प्रोग्राम में कहल कोनो बात के दिल आ दिमाग में नहीं लेवे के काज छै एक कान से सुनू आ दोसर कान से निकाल दियो ठीक छै तो शुरू करे छी एकटा चीज बुझल अइ स्कूलमे सभसँ खाए जायवला चीज कोन छलैए जे अहूँ खेने छी आ हमहूँ खेने छी ओ छलै विद्या कसम मनुखक दिमाग चौबीसो घंटा काज करै छै पर दू बेर बंद भऽ जाइ छै एक बेर जखन ओ एग्जाम देवे ला जाय छै आ दोसर बेर जखन ओ कनिया के पसंद करे छै ठीक छै बहुत रास कनिया के तबियत एहि बात पर निर्भर करे छै कि जे आवे वाला पाहुन है ओ नैहर से अबैया या सासुर से चाहे अहाँ कतबो नीक काज कऽ लिअ लेकिन लोग ओकरे मोन पाड़े छै जे ओकरा से कनी उधारी लेने छै दिवाली के रॉकेट के देख क ई ज्ञान भेटैया कि अगर ऊंचाई तक जाय के है तो बोतल के सहारा ले भेटा पड़त मोबाइल एला से एकटा बड़ फायदा भेलैया कि एखन खाली समय में लोग मोबाइल चला लैया नहि तऽ पहिले खाली समय में नाक में आंगुर कऽ कऽ कऽ नाक के एना तेना कऽ दै छलियै अगर अहाँ के एकटा स्ट्रॉन्गन पसंद करैया तऽ अहाँ पति छी अगर अहाँ के हजारों स्ट्रॉन्गन पसंद करैया तहन अहाँ एकटा राजनेता छी आर अगर अहाँ के पूरा शहर के स्ट्रॉन्गन पसंद करैया त अहाँ गोलगप्पा बेचा वाला छी अपन देश के सबसे बेसी अंधश्रद्धा छै कि लड़का के बियाह करा दियो तो सुधर जायत विश्व में एकेटा चीज एहन है जकरा पीठ थपथपायल जाइ छै आ काज ओकरा नहीं केला पर ओ है टीवी के रिमोट आइ के समय में नींद आंख बंद केला से नहीं अबै छै मोबाइल के नेट बंद केला के बाद अबै छै आइ काल्हि के सबसे बड़का समस्या ई छै कि अगर अहाँ के मोबाइल खराब भ जाए तो ओहि ला बच्चा जिम्मेवार आर अगर बच्चा खराब भ जाए तो ओहि ला मोबाइल जिम्मेवार यौ जमाना बदलि गेलैए लोग पहिले घर से माय बाप के पैर छू के निकलै छलै आब मोबाइल के बैटरी फुल कऽ के निकलैया यौ के कहै छै कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में छै हम तऽ कहै छी असली दर्द एक दिन हमरा संगे घटल कि दू घंटा मोबाइल के चार्ज में लगेलहुं आ पता चलल कि ओकरा स्विचे नहि देने रहिए असली दर्द तऽ ई छै अगर गलती से अहाँ के फोन अपन संगी के ओहिठाम छूटि जायत ओहो अनलॉक कंडीशन में तऽ एना बुझायत जेना अपन गर्लफ्रेंड के अहाँ शक्ति कपूर के हवाले कऽ देलियै किछु आदमी तऽ नाक में आंगुर दऽ कऽ जहन बाहर निकालैया तऽ एना देखै छै कि जेना नाक से हीरा निकललैया विज्ञान कहैए कि पानिके गरम केलासँ एहिमे जते कीटाणु होइ छै से ओहिमे मरि जाइ छै लेकिन विज्ञानके तऽ ई नहि पता छै कि मरलाके बाद लाश तऽ ओहिमे रहि जाइ छै मार्क्स जुगरबर्ग एकटा एहन आदमी हेतै जकर माय बाप कहैत हेतै बौआ खेलकूद पर ध्यान नहि दे जाकर फेसबुक आ व्हाट्सएप देख एकटा बात बुझऽ में नहीं आयल कि जतेक महिला होइ छै ओ कहै छथिन जे मर्द जे छै से मूर्ख छै आ ओकर बाद कहथिन कि हम कोनो मर्दसँ कम छी कि एयो के कहै छै कि हवा फ्री छै कोनो दस रुपैआके चिप्स कीन कऽ देखियौ जाहिमे सात रुपैआके हवा आ तीन रुपैआके चिप्स भेटैए अगर अहाँ अपन बाबूजीके नहि सुनै छी तऽ अहाँ अखिलेश यादव छी अगर अहाँ अपन सिर्फ माये के बात सुनै छी तऽ अहाँ राहुल गांधी छी अगर अहाँ ककरो बात नहि सुनै छी तऽ अहाँ नरेंद्र मोदी छी आर केओ अगर अहाँके नहि सुनैए तऽ अहाँ अरविंद केजरीवाल छी बियाह के बाद सबसे पहले कनिया अहाँ के दारू छोड़े ओकर बाद सिगरेट छोड़े ओकर बाद संगी साथी छोड़े आ ओकर बाद किछु साल के बाद कहती कि अहाँ पहिले जकाँ नहि रहलहुँ देखियौ अगर अहाँके कोनो गलती भऽ जाय तऽ एहिमे घबराए के कोनो जरूरत नहि छै बस शांत मन से ई सोचू कि शांत मन से ई सोचू कि एकर उपरा ककरा पर लगबऽ के छै स्त्रंगनो सब बड अजीब अछि पहिले तैयार होवऽ लए पार्लर जेती आर पार्लर जाय लए तैयार भऽ कऽ जेती नहि बुझलियै आइ तक किछु आइ तक दूटा बात कहियो बुझऽमे नहि आयल कि एकटा नहि बुझलियै कि जे घड़ी बनेने हेतै ओ टाइम केना मिलेने हेतै आ दोसर जे दही जमेने हेतै ओ जोरन कतऽ सनने हेतै पान आ गुटखा खाय वाला बड़ संस्कारी होइ छै ओ तखने बजै छथि बजनाइ के कीमत पान या गुटका से बेसी होय नहि तऽ हँ हूँ में जवाब दऽ कऽ अपन आगा बढ़ि जाइ छथि एकटा चीज नहि पता चलल कि मोबाइल में आंगुर करैत करैत कखन नाक में आंगुर करऽ के परंपरा खत्म भऽ गेलै आइ काल्हि के लड़की सब तते स्मार्ट भ गेले ये कि अपन स्माइल द द क गोलगप्पा वाला के गिनती बिसरा दै छै अगर आब अहाँके ओहिठाम कोनो पाहुन एता तऽ अहाँ एकटा चीज ध्यान राखब कि हुनका ग्रीन टी पियाबू एकर पाँचटा फायदा है पहिला कि अहाँके दूधके खर्चा बचि जायत दोसर जे अहाँ कनि अमीर लागब तेसर कि अहाँके बिस्कुटके खर्चा सेहो बचि जायत चारिम दोबारा ओ चाय नहि मंगता पाँचम भऽ सकैत छै कि ओ अहाँठाम दोबारा एबो नहि करता अगर अहाँ बिलसँ छुटकारा चाहै छी तऽ हमर बातके ध्यानसँ सुनू ठीक छै

ठीक छै किछु आदमी के मोहक चीज किनऽ के बड़ शौक होइ छै पर ओकरा ई बात के घमंड नहीं करवाक चाही किए कि कखनो पाँच रुपया के मुरे पाँच सौ रुपया के परफ्यूम के वाट लगा दे छे ठीक छे